Khoika inn dah nan rat nan nih?
Matupi nan si te. Si tak. Nan umnak sau cang maw ka hin?
Kum thum. Kum thum si cang. Inn khar ka ti. Inn khar ka pung nga pung eh pung ru jingka pung ru. Zan le pung ru patin ka ka choi. Mi tin in
Atu kan kalnak ding hi zei camp na ti ve cu?
Khawngsil camp si lai. Matu deuh maw an si? Matu deuh. Matu deuh an si ve ko ti. Lawngtlai hmun tam ngai ah pei an rak um hna hi.

An tam maw ka um hihi? Thlanglei tete ah pei. Oh. Kheikha tah kan luh hmasa that hna.
Nan fung pangah.
Hika hi. An khamh an rak ti. An khamh cu kan rak tha cang le. Mm. Nang eh he cang ni paw lio van that si. Ai ka thla ang te se la. Mm. Ni phot nak kal tu si. Ah, ka chang phot nak kan ban sau tu na la. Zei bantuk lei dah facang nan i phawt? Khoika lei? Aw.
Ha.
A poi maw?
Zelap se khoika lei bom nak se ma hi nan phot mi hi CBC CEBC si loin CEBC mo CBC oh eh eh ka hin Facang an i phawt cuahmah lio si le CBC USA lei in ti si. Le hika lei hin an uknak te kan van zoh pah rih tuah hna lai mu. Nan ei cang maw? Ei rih lo. Zei mei dah nan ei lai?
An tam.
Uh, hika nan umnak sau cang maw? Kum, uh, khoika nan nan rat?
Matupi. Uh,
a har pa maw? Zeitin ka nan um cu?
Harpa nuam pa. Harpa nuam pa te. Asik ke. Ei le din pola te. Ai le din hei kan har deuh thawai ma.
Sinan pathian ni thatuki ma. Mm mm mm.

Cucu rian ṭuan awk te pawl te a um pah maw kaa thawng? Caan le um um lo, caan le um lo kha si hin. Kum caan le kan ṭuan theo um um ring ring hi um ve lo i maw. Hi hi dok lawng tlai ci maw. Dum ti vek lo ti vek hi an nei ṭhi ṭha lo i maw. An nei sun te kha. Kar kha kan ro cun a cim a di kha si.
Bawmhnak te nai hrawng ah rak tlung pah ton maw?
Kan dum ah khan pawng sawmli le ti kha kan hmu. Cule tu ah khan pawng sawm thum le pawng li cio kan hmu. Eh, dong minung pakhat ah Siloin dawng in khat ah dong khat ah te. Oh, dawng khat Oh.
Eh eh eh.
Sitak sitak. Cule

Ra ko teh.
Si te pawl te nin pe an pe. Ve cu belo e lei lei long long si. Tu vai khat arai mo kimi para te kha vai khat ka para para kha vai khat ke mang ke ti chi nu ju grat de jung lo pinon lo de lei long long si thang de ti. Ah. Ngakchia te nan nei maw? Ha, pathum kan nei. Hniang bik kha kum hei khat. Hika hrawngah hin nau pawimi ngakchia nau sem nei mi an um maw? Nau nau sem pakngai cu thali ti pakhat a um cu le pakhat phetu a hawi lai.

Engmah mui in ta kui se ma thu hu.
Ni yau chao pa lo dah le a lo si le. A lo chung ne ha be lo de chung ya.
Lo yin shin shi tu lo de ma shi ma lo bu e lo.
Beyua le na duah? Tibaw-yua.
Matupi Myo Tibaw-yua. Oh, Jiu ve no. Hika le hin tlawmpal kan van kal ta lai. Hika le hin thut dir ning te pawl kha mo kan van zau ta tu lai. Mhm. Hika hin dor special pa um hi. Mm. Eh. Tiin lengpar te he, fa te he. nan ei cang maw? Ei cang. Eh, na fa nu ma si pa? Nu. Oh, kum zeiza? Kumkhat thanga. Kumkhat thanga.
Oh, khoika inn dah nan rat nan nih?
Matupi. Matupi nan si te.
Ah. Oh. Si tak. Nan umnak sau cang maw ka hin? Ah, kumthum. Kum thum si cang. Ah. Fap zeicah dah nan naih? Pali.
Pali. Ka fapa kha pathum, a nu kha pakhat. Pali. Pali na naih hna te. Nan pa te zei rian dah ṭuan?
Cungah. Ummi paoh kha ṭuan ko te. A si tak e. Na fate duh nang tak e. Si siahmah sinah khin nan kal bal maw? Nurse nu, raltlan i nurse nu sinah khin nan kal pah tawn ko teh. Si pawl teh free in an pek mi hna um maw? An pek ko hna teh. Kum nga
adang kha free.
Kum nga tang kha free. A tha ko lo ma si siahmah nu ke zeidah lo? A fel maw? A ṭha. Oh, a fel a ṭha.
A fel ṭha tuk te. Uh, a min ho dah a si na fate? Eden Parchin. Eden Parchin.
Oh. oh. Aha, ai dawh tuk hi te hi. A si tak. Hmm. Nan, nan pa cu atu rian ṭuan ah makal? A um. Eh, ina um ko te. Ah. Oh.

Oh, kalahin in tam ngai ri pai um he. Oh.

Mah hi te
si tak a ṭha tuk hi te he nan dum cu ai dawh ngai ee. A daw ve ko. A tlai tuk si ti. A si khe khian chin ti hna. An ṭam hna.

pakan chilnak kha mah kha nan chiah ṭhan
na thup ṭha ka si si si hluk ṭha kai cu ta si si si mah bantuk a cawai mi kha cu kan ei e ti he a cawi in nan va cawi te khi ka chak a khin maw fur zong nan cawi o ka cawi Pep tuah nga lo teh.
Inn khat a ka ti. Inn khat kha pung nga pung eh pung rup jingka pung rup zan le pung rup pat in kha ka cawi. Mi tin in
a za ve ko nan ya tak tak lo. Za tak tak lo tis. Dan in ya ma cu cu a si ke hi tipep hi mi nan hman mi tipep si lo teh. A si.

Fatin bak nan cawi. Fatin bak kan cawi. Ace si tak e. Si tak e. Si ke. Pathian ne tha ka pek i ka cawi ma le khwa ram um tik sin ma tin kan cawi ti lo pi. Na thei ban tuk ka. Khi ina pai he kan na toi i ma tin du to kan kan phan ko nan tu su. A si hrim ko, si hrim ko. Mikhua le miram ah um cu fawi bak lo te. Matin ka hmuhmi yong ha tha tu hi eh enzo len yong matin pai te tui te aka pe kai ti kan i lom tuk kan man i chok khomi yem han um lo pathian thasa pe kan si hi ti si hrim bawmnak facang te pawl te nan hmu pa ton mo o
hi ka kan phan ka den Na thong na set tit thong na set tung thong cu kan hmu ko nain tu cu tlawmpal chan tu cu hmu lo thum dan voi khat atu hi hi kaam hu mi hi khoi ka maw khrifa le nan ti ma hi kam hu hi ka lom tu ka papa ni chimi ka lom tu ka ti o kan nem hu ve ko kan hu ruphan ka te sum hu ko nan ti atu thong chu ma thuk pi bom na hin hin ti lo kanmah nih kan tuan i kan ei kan ti ko lai inn te kan ei hnu cun riam tuan he ka va kal in kan tuan ta nei lo ta nei cha bo
zei rian dah ma cu nan
thawpha midang kanmah nu pawl cu ti
phut lo kha lo um cun lo thawpha kha ka va kal lo thawpha um lo cun kanmah dum to ak om ati cun ka va kal cun pa pawl cu Pret hoihnak an cawh. Lu hoihnak an vah. Tiram khatkhat inn sak um cun cement cawh an ti maw? Mah bantuk khan eh kanmah nupa hi ka tar cang kan pa cement cawk kho ti lo. Mah cu nikhat zeicah rawng? Nikhat zanga.
Nikhat zanga peng to te. A si tak si tak. Cak kho ti lo.
Cho kho ti lo ti. Ah pele chu ku ti lon ti. Ka chimin cho su lu ti lon ti. San ti sun ti. Kan ma lu hlem tem he te hi kan nei vei ti. Lo ka thau pa. Phut lo ka. Lo ka thau kan ma lo chu. Che kat te na yipun hi phong phong. Kir. A si tak si tak.